mm, mm, mm, mm, mm. mm. Yaani ma mit mane ma awinjo ita ta winjo ang'o? Magi e mit mane odhi okaw oket e richo ma nadam tem ni epo. To mit koko mit koko ni climax, mit ni e guro. Hey. Eh. Hmm. Ai. Ai. Ai. Juliezo. Kamare kunen mana sopeng. Ya, gue langsung daganya. Itu udah gigi kanya. Kama hapa ni ile barabara kama mm. Eh, dong, ngono sa jumane. Mun mo ko ajun yan. Nango mati mo nyithindo go. An mana kalo ta bundo nyithindo niya. Mm. Ni mondo gikel gikel gik ma gichamo go eko. Imany nyithindo gik ma chamo. Donge ne watugo ne watugo kinde mar mar Yesu to chopo kamoro ma Yesu owacho ni dwa gwedho chiemo koro kelne Onyuole mae nyithindo gik ma chamo. kelne five bread rech gi Gidan gini koro ok acham. bana gima duga wuoro bana ogada Eh. bwana maji ni mzito kuliko kibuyu Eh, bwana, hicho methali ni utingie kanye?

Sana sana ka joloro kama tangine wadhi winjo maber. Mm. Ino kinyisa niya. Hmm? Ni an be mabiro ga tero nyithindo siga go abal. Swimo. Eh. Ekuli nimekia go abal, mabiro ga tero nyithindo go abal nani. Ana ka go abal, ana tero nyithindo sina. Mtawe matingo pesa. Koro an Samuel to nindo. bedo jatich mit yawa. Ni nyathi dosi na nyicho miyo mwa. Mm? Ni to kia wiyo dinore. Asego ne kwano kanya ng'aya ng'aya ng'aya ng'aya omiya e sote mano mnyiewo neno. Iparo ni ka wadaga daga kama nyaka Christmas, dong koro dendwa dhi bet malende. An kwanza lo sino no wacho niya. No plan mar dhi. No plan mar dhi ocha. Ah. Koro du du du dhi penja niya. To ba nyalo fum le ato mondo. Eh. Hmm. Kwangi gige chal nade? Eh, Ema kia um, soda to kimiji.

Bana miya soda to bwana mulo kaero walo. Mana mi mana ni bilo kuri kal madho te yawa. Kaya madho te nade. Gimoro kata itimo ne road test. Hmm. In gi wuoche. An an pok inena ka madho ga soda. Mano mi pok amadho ga soda kan madho ta kunga nanga nanga i chupa no. Sani kuka nyathi dosi. Akunga golo soda go oko te. anang anang i jupa no mondi koro ka nango ipeke kasi nango ipeke koro ka nango kola neno koro kimadho soda koro kamadho soda ne ndalo mane wapim madho majaba afwenyo kama nyathi dosi nakane pes krismas sanduku noloso box moro mathin kanyo ina kia noluongo ni kia ang'owa ang'owa asebaro ma jang'ariti baro wiye gi gik manono bana kawuono tinyiew na simsim bwana Ilo timo nani? Mm, ndo ng'ato adhi limo sore na moro kanene bwana tawinjo ni awinjo ni dwaro ji kanyo gi simu simu kia no ng'ono gi Ng'ama wacho ni dok nyako no dong but sim sim tawinjo ni fine ga by the way. mm Awinjo ni oyawo njugu mathin, ni sim Well, sim pek ni njugu. iwinjo ni dala Lakini sim sim beche tek.

Nyoro lo nga lungi mana ko ngi ngi ngi ngi to macha ne ndiga ndiga chen mkomorela mana test ya. Ajo no nyona ni man tsani ko ya ko ga anya lo ga nomba go pi riembo go do riembo go ma bes ga

Eh, oduogo Dusin- jam. Dusin nigi nyathi modak majuk. Kendo mana kama wasunge malando lile modak. Onge gimoro ni Iluonge ni American ng'a? American na um, African American, kia ni American Black American. En ga American height. Kata kata irateng' to ka in gi height. Ok ema wacho. Kinene kamae kata kong'ike kopenji kata nogada. Is that you? Bwana naye mage bwana. Bwana kai ndiki mono minyalo miyo ng'ato chamo to mi. Mondo goni mbaka. Arumo kada tuoni onge orumo. Kwani to kare bani wuotho gik ma lazima nade? Ani nyini kaka dhia nyithindo kani nyithindo ma twins ka bwana. To kare uvlet chiemo chiemo ng'eny oko manade bwana. Sani chiemo ng'eny ma Ningo kinyisa ni yudo ka nyithindo osemetho bwana ni mama nodhi oturo oturo ne nyithindo e bando mane wametho go mana Full. Ne, ni mama menya tie tie. Ni nikech koro gi chal gin twins. Koro twins ya mogik machalre. Dong adwa ni dong na dong nje ngato nyisa ni twins onego bed ni ka twins ochuanyi ngat ma twins. Pinyo chiwinyo na det nyako moro ma twins. Mm. Eh, no pim na ninyo kode no kidete. Ah, ene mana wacho ne yande. Kachako duogo dalagi kanyo ero next time. Mm. Twin ni ni ni to bro bro ng'a organize kaka odhi koda majuu odhi koda loka Mane detino? loka south nyanza eh Bana de date wene kalenda bwana. In in wa Awa. to date wene kalenda in du biga bia tu wago mbaka. ka. ananyisi mbak nyar dosina ma twins koro naseroga Idwa i- ang'o midhi om America? naseroga nyar dosina moro to chal gi nyadusi na ni koro gin twins koro na nadwa na face a face achiel kuom gi to face cha chal gi face ni koro ang'o timore to a face koro awuoyo gi nyadusi koro ikiagi ikia pogo gi bwana winja winja gini maber winj kendi winj kendi winja ng'o ni ng'ato nyocha wacho ni yande ni ng'ato nyocha wacho ni yande ni, ni wadwanyore chieng' ma nyocha naringa kelo ni machelo wadwany ang'one ok eliel chieng' cha wan waloyo jok mane mane luoko matumbo kacha cha to, to lwang' ni fuyo to kore lawre gi guogi To- ni ng'ato bukre chieng' cha eliel ka kelo plate mar michele ake- a- a- ang'isi ni panda na plate cha mar michele cha

tu wuke kata wadhi adhia job kamoro to ngini jodala kata onge kama idhi eti wacho ni dhi job ng'ani odhi kibarua eh, eh, asungo negi kanyo ma jogo ondiki mana gi sirikal en kibarua eh, awinjo ka jo jo Uganda moko matenu mandase rak mapenja ing'egi mm. iduogi wacho ni bana jogo sir ma jogo kwani jo Uganda kitindi wacho dholuo Gin ka jo Uganda ma ka jo Asembo. Tango mo giwuondre ni gin jo Uganda. To kaka man giuso mandas bwana Nairobi kaka ok in unique. Ka koro Masai ma piny chakare miluonga ni joroge. Masai Masai bedo ka nyiewo yath ire malich. Hmm. Nito kari nyiepo ir joroge. Kano mi chingcha yadh cho chando e yadeni. Ando ngi winjo ni sani, do ngi winjo ni yande. Eh, ni ni ni ni ruo wachi, chifu dio wacho lando kende. Chief no dugo biro kama bedo no bwana mwa renge base wate. Na ne ma wuok ma dhia face chief. Adhi kiso chief ma area no. Akone na. Akone ni. Ni bwana chief hello, tungiza ni hello. Ah, Hapa ni Raila.

tadhi to to to wan wan wan koro wadhi waidho yath ema ni winjo na luong iwinjo ka luongi chieng cha kama ne josiasa nitie cha kare wan ne wan waidho yath malo into dong josiasa man la ni vijana mpande miti to dong pande miti an pidho yien en idho yien sama josiasa mondo iwene joma dongo kombe obede Jom, Mano e joma gima youths- nomin. eh, joma youths gin joma chap chap flexible un unyalo bedo kata e yien to kane apenji gi kodhni kane koth biro to chief owacho ni ji opanda miti dong mano min- omaanisha ni ji opidh yien yawa gi koth machweni kik koth dhi nono ok kodhno ang'o maluongo dong yien tang'o mamiyo kong'isi ni idhi en to ok idwa donge yie an ing'e nasomoga nyaka university

Gin ga jo Rwanda. Ndio ni. Kwani kare gin jo Kongo bwana. Jo Kongo gi jo Rwanda ono re bwana ogada. Tingini kata itijili in bende jinyiche paro ni ani ja gini. Ni ja Kongo. Nade? Jiwacho ni loko ni mo. Jiwacho ni loko. Jiwacho na. Ni loko ni mo. Na lando. We lando gino. Mangeta ngome bilo go doge marufuku ni. Kiwacho na lando ni ni ovulate asewinjo kata kaka kaka ng'ane adresa dusina. Mm. Wana winjo mana kule nyocha to nyocha kudha tache ka adha adha adha afanya mana baadaye. Mm. Kura adha reflect back. A reflector. Reflect. Yani yani kang'iyo rangi na. Wachigidoluo. Tiendene ya. Okay. Eh. Nidusi na nije na winjo kwacho no okwaro okwaro poko gonyo rombe. Kung ilungin ako, ano? Ang sana ko yung bwana, mali mo, mali mo yung sabi. Yung gawin yun nga manuzo na mo miwiro no bwana nga no nami adi malejetu bwana. Eh bwana nabizo, nabizo nga mano mo bwana. Nabizo kayo do kitanya lo mi clients mangeng. Kore tindi nyo ga mo nabizo. Nabizo ikyane uso na nyi. Dong nabizo no wacho ni gigine. Mo ko go wacho ni mo gi moti gi nok mage negen magnanga. Nangabe noka omodhi gi nangaye nakolinyo yolo lokore mane gitimo go nade mane onyuolo mono momini nuji wiro no bwana ine to ber ber ine ine mo ine dake mo ada dake mo dendi ber winjo maber awinjo ni nyoro nutedo nyaka chapat bwana chapat to kutedo to kunyal miya reyo chapat koka Christmas koka ne in binge plan ma wan go Christmas in ikia bwana Tulia. Chek eh? na winjo ni chiwa chiwa ni anu singisa ni anabako mana mapuchapata yanga tudati. Tambe an kanyo ala uni kanye. Ala uni atudo. Bwana na the world kado sini Christmas ka Christmas ngara. Okala uni kado sini. Ngara to bit kado sini. To kado sini wa sini amba dia adia bae kata kumoro. Tanana ni tanana na biamus do sini do sini nyocho nyocho.

Koro sama omadho ndawa wife ne nyalo paro ni en an en ema omadho ndawa. Koro ka an kanyo tiwacho ni jatij dosi ema timre nade? Omadho ndawa. Harufu no mar timiyi ang'o? Eh, to an koro seche go wuonde no kwera. Kare en mano bi miye gimoro koso mano itimni gimoro nono. E ka miya pat. A pat on the back. Then congratulations. Continue. Bang' nyiso ne gidhi e dala. Bang' in bidhi ga dala. Ng'a? In. Bwana ite ngama. Kada Christmas ni okinya dhi dala. An an mokuongo duzi nano wacho ni ande. Be Christmas ni kende marito ne ot. Iwinjo? Hmm. Gin gidhi dhi dala. Eh, gito gidhi dala. Donge winyo ni bwana nyathi duzi na nyaka gidi bwana. Sore manyi sore manyi. Idhi dong idhi dong kadusi ni kende. Nyathi duzi na manyako. Gero gedo eh gero. Simba. Ogero si no ok simba, awinjo ni majuko cha ni kata kionge di ka- ki- ki- ni nyalo gera gera odi. Kata pok idhi. Yes, ndio dongo. Your money, you must beat your money. Mane mane mde miwacho ni dwa nu date. Ah, no ngera. Bwana kose ma- miyo kawoni biro gi food kamae. Food mage, ah, magi to dong na mayo nyithindo moko dong nyithindo lolo bwana, nyithindo go baro wiya plodwa kanyo ero. Kwera wuondo gi niya, Ako ne gisituch Yesu kaka Yesu ne ne ne feed the multitude. Tapenjo ni ng'ama nigi The- mkati abich. Be Yesu ne feed the Multitude. Eh, the- False. Ah, ah, the other umbrella. The other umbrella gi mbaka. Hmm, hmm. In fact, nitie mbekni moko ma ok abi go kodi. Ah, Yesu ne feed the multitude, ero. Bwana ini kata ng'ato samoro wacho kisungu moro mokier ne to ira wacho mang'eyo. Ang'o momiyo in fact no to daki congratulate. Mano ne miwacho bang'. Ero las ah, stories moko manono. In fact, momiyo nyocha winyo ni dhi nyaka ir mele ni kore samo mele. Mondo kik mele dhi koda thum. So koro dhi konyi ng'o? Ah, to koro nyako matin je kida wuotho go kamano. Nyako mane matin? Mele. Mele duong. Bwana nyocha leo je ni poko chopo kata ni akiano ja 19 years. Eh, bwana nyocha neno kitambulizo de. Eh. Oro mnadi. Mm. Bana milioni 98. Magi mene jo tutu tanto. Awe ni do jo kata no nyole 80 something. Mana 98. Tudung 80 tudung dong dong nyathi to sina. Nyama nyole 1988. Ndwe date. Ah, nangisi ni dem nabiro ko amarach. Dong tiye dem na bwana. Dem nato ndo ging'e no ingo nyaka nyathi dosi na. To nang'e ang'e no nyulo ito. Ing'e ni dem nato ingo nyaka nyathi dosi. Nyita zeng'e ni yara dhi chandi. Kama ochopo ka. Ndo inano koro ni yudu mbasi. Ni mago be mbesi ni wich. Mini ni ingo mani ingo matek ni mbasi ni ok di det. Eh? Wii no. Niki wacha kamano. Eh, dong kata mine kana wacha ni ane. Uyu, uyu mijaluo. Uyu mijaluo nana. Nacha chando ge kanyo mera ni, ni ya. ni nije idwaro pesa chama mondo aor pesa naoro 300 akwongo aoro ne 150 mm. chako aoro ne siling mia kata aoro ne piero abich tokni orora pesa dichiel yawa dong mano ah, transaction na. transaction cost mago paro mathin an awuon aor pesa dichiel mang'eny kamano ne bwana mting'a mok chiegi nikech koro en en achiya mand wa to dong pod nioro ne 300 no dong pod pesa no nochopo 300 pare ni pesa no ka nioro 300 to nobudho oikwongo imiye stress mana mana ok si stress ahinya dong naoro ne 150 kasacha kaoro 250 kasaoro so Nake pesa ko mondi koro kik oyude gi te dichiel. Bana koth biro, kwani oblet ang'o matimore? Akia. Nyasaye giri go dasa e polo. Ten el nino moro ma be oma ni va to la. Ya ma el nino ma ne wacho. Eh ba mera jo ute ma bati winjo maber. Eh mera san to kata mana jo san ni jo ute mose kendo. Ai, mani winjo mane ng'ane ni emo. Eh, dong kwe bise fwenyo ni anan excuse makata kaka idagi odhi wuogo ko mondo mi dhako dhako bing'ino kohero ng'ama budhe ot ahinya koro to awinjo ka gocho ne girlfriend ne in apart from dem ne meja university jaode matin pod en gi girlfriend what do you mean bana wini kia dozi na bwana dozi na koro mane milu ala mane milu kilunga jomoko ni ne somebody ngane na mana na half koro half no Alafu ne momiyo girlfriend. Eh, ma koro miyo girlfriend ne moro ni. Koro awinjo ka ogone nyako cha simu, oro ne nyako cha fea, gidwa dhi rade BNBs. Luongo nang'o? And no to miyo jaode, mako lwet lwet jaode hand. Eh, eh. Mm. Koro dhi e BNBs. Eh. Koro ing'e na yude to ka yude an na yude an pare ni dusi na kalo kago ka simbe macha. Nyocha winjo ni ya, nyocha winjo ni ya, de ni dusi na wacho ni nyocho ni nyocho ni ndio ya BNB Princess Faiza gere.

Mango msimuleni hawa. Ai, ai. Ndege mia pesa. Ndege mia pesa. Ari awe kwa ndege pesa kama no hero. Magetano. Ikwa rich ndege. Rich ndege mikwa pesa ok ndege ni. Rich ndege maniche miyo big big yuaga cha. Ana unge namba rich. In gi namba rich. Ng'ama nyalo riche. Toke mape. Kata Raila no hero. Mano koro dhi loka ka marich ndege to dada. Mwana koso Nonyiso nyathi juzi na. Eh? Koro Raila gin koro Raila bayo gi nyako. To ng'ani ni puonjo Raila TikTok. Eh. Nyako ema puonje. Bwana. Ne Raila sani ni e oh, TikTok. But but kendo an bende Raila kendo eh. bage nyako moro mopogore mopogore gi gi nyaka achiel achiel no. Anyaka achiel mene. To kema puonje TikTok. Ida. Kwani kia nyako ma TikTok? Oh, nyako ma. Ida to koro abido go main page. Red card, red card. Bwana wewe kala na bwana, abia tina teach. Moro. Anbe kaki wewe na kaka the bwana.